Ɔman ma Yahweh yɛn Nyankopɔn adehyia. Ɛnnɛ nso biem akwanya aba ɛsɛ yɛdi yɛn ho nkɔmmɔ kakra. Na sɛ yɛne Onyankopɔn nam a, yɛyɛ dɛn? Yɛsuro. Ɛnnɛ, m'akoa Paul Osagyewon, me ne Remnant uh, Evangelistic Movement, yɛasɛm ne sɛ, yɛpɛ sɛ yɛma Avram Ben Mosi mmuaeɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa. Na nnɛ yɛgyina soɔ titiriw gyina eh, ekuo no din a wɔafa ato wɔn ho so ɛyɛ common sense family Na anifuraeɛ a Onyankopɔn abɔ wɔn no, yɛpɛ sɛ yɛda no adi ma wɔn hu. Anifuraeɛ a Onyankopɔn abɔ wɔn. Ɛno nti nnɛ mɛsrɛ wo na afei wo ne me nyinaa ka abom na yɛato yɛ bo. Abram, wo ne wo nkurofoɔ ɛnɛ asɛm ɛba yi ɛwɔ mo. Yɛgye di sɛ nea moyɛ no Ɛyɛ anifiraeɛ wɔ honhom mu, ɛfiri sɛ sɛ woka sɛ woyɛ common sense ɛɛ common sense ɛɛ family a, mepɛ sɛ yɛba common sense no so na mema amanfoɔ hunu din a moafa ato mo so no, ɛfiri sɛ nipa sɛnea odin teɛ no saa na ateɛ. Na yɛkyerɛ ma twerɛsɛm mu yɛhunu sintɔ a ɛda mo so na afei yɛtumi de di dwuma. Wiɛ, saa bere yɛbɛkɔ yɛn nkotodwe anim na yɛabɔ mpae asrɛ Onyankopɔn hɔ ahoɔden. Ɛfiri sɛ Yahweh Nyankopɔn, yɛkɔ n'anim a yɛnyina hɔ, yɛbutu. Agya a ɔwɔ soro, ɔma yɛda wase. Ɛnnɛ da yi, woama yɛ kwan sɛ yɛmmue w'asɛm mu na yɛnkyerɛ Uh, Onua Abram Ben Mosi, anifiraeɛ a wama ho kwan ama no abɔ no ne n'akyidifoɔ sɛ wakɔfa din common sense family ato wɔn ho so. Agya, ɛyɛ common sense o nso nyɛ wɔn nyinaa na ɛwɔ bi. na wɔn a wɔwɔ bi mpo wɔnhunu akyiri. Ɛno nti, ma w'asɛm nna adi na yɛnhunu sɛnea w'asɛm si teɛ. Meda w'ase, meda w'ase sɛ watie yɛn na ɔbɛma nnipa nya awerɛhyɛmu wɔ w'asɛm mu na wɔn ankɔdi abanbrɛn avran bɛn mosi akyi. Ɔsoro nhyira yɛn nnɛ wɔ Yahshua a ɔyɛ Mɛsɛyɛ din mu. Amen. Amen. Ɔman mma. Mepɛ sɛ mefa saa akwannya wei so na yɛhwɛ biribi kakra. Sɛ Avram Ben Mosi ne ne nkurɔfoɔ sɛ wɔyɛ common sense family a, menni wɔn akyinnye. Na sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ apam foforɔ ne apam foforɔ no nso ɛnyɛ nɔkorɛ a, Ɛno nso, ɛnyɛ me nwanwa. Na sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ Mesia biara a, ɛyɛ Yahshua a ɔyɛ Mesia maa yɛn, na afei na Mesia no bɛba a, ɛno nso, ɛnyɛ me nwanwa. Mo a mote a ɛbɛyɛ mo nwanwa no, monom nnipa a mo ase ntim wɔ asɛm, asɛmpa no mu. Na sɛ w'ase atim wɔ asɛmpa no mu a, ka wobɛhunu sɛ edin koro a wɔakɔfa ato wɔn ho so no, edin a wɔafa ato wɔn ho so no, ɛno koraa kyerɛ wɔn a wɔhunu sɛ ɛnyɛ ade a wɔbɛhunu kyerɛwsɛm mu. Ɛwom sɛ me nua kumaa no nim kyerɛwsɛm a otumi kootu a kootu a kootu a, na okootu kootu no nkyerɛ sɛ ɔte aseɛ. Enti mayɛ no sɛ mɛfa no mmaako mmaako mmaako daa me ne no bɛhyia no. Abraham, yɛnkɔ da koro o, yɛbɛkɔ nna mmaako mmaako nson Yɛbɛfa biribiara mmaako mmaako. Na ano metee sɛ na ɔka bɔne fafiri ho asɛm sɛ yɛkum odwan no, ɔno nso se sɛ woyɛ unintentional sin a na wakootu Leviticus chapter 4. Me se ah, na dɛn na ɛha aberanteɛ yi? Nti ɔnyɛ obiara ma ne ntu ne fo sɛ nea ɔyɛ no ɔregu ne ho anim ase. Abraham, mede wo tape no bɛto hɔ mmaako mmaako ama wo a woatie nea woka na woadan w'ani ahwɛ w'akyi na woahu mfomso a woreyɛ. Sɛ wofa Leviticus chapter five no a, ɔbɛkyerɛ wo bɔne ahodoɔ a yɛde mogya yɛ. Not unintentional, intentional sin koraa yɛde mogya na ɛyɛ. Abraham, megye di sɛ woagu wo ho anim ase agu Onyankopɔn a ɔbɔɔ wo anim ase. Woahunu sɛ Abraham se ɔno common sense o. Yo, ma yɛnkan ɛyɛ

Onyankopɔn de mae a ɛwɔ nkyekyɛmu mmaako mmaako nnum. Mese nkyekyɛmu sɛ nnum. Ma menkyerɛ wo. Yɛwɔ the will power. Wode ɛno to nkyɛn a, yɛwɔ conscience, the power of conscience. Wode ɛno to nkyɛn a, yɛwɔ the power of reason, the power of reason. Afei yɛwɔ ɛyɛ lust akɔnnɔ, lust akɔnnɔ, na afei feelings atenka. Na mepɛ sɛ uh, yɛto yɛ bo hwɛ ne nyinaa. Sɛ wohwɛ Onyankopɔn ade bɔɔ mu wɔ yɛ adwene no mu a, adwene nkyekyɛmu a ɛyɛ enum yi, mmienu yɛfrɛ wɔn higher powers, ɛyɛ conscience and reasons. Ne yɛwɔ the lower powers, Ɛyɛ eh, yɛbɛtumi aka sɛ passion and lust. Na yɛwɔ will power. Will power na adwuma no sɛn? Sɛ wokɔ parliament a, yɛwɔ speaker of parliament. Ɔna decide nsɛm. Opposition ka na uh, government side ka, majority ka wie a, na ɔno adecide. Na saa na will power teɛ. Will power no na ma decision. decisions ɛyɛ will power na before ɔbɛ decide no ɛsɛ sɛ higher powers no a ɛyɛ your conscience ahonim ne reason nteaseɛ no ɛka bom na passion ne lust ɛnso ka bom. Na ɔmo pere so a, nea ɛbɛ wene no na will power a decide. Ma me nkyerɛ wo sei, yɛwɔ kwan a nipa ne nipa fa so tena, ɛne yɛfrɛ no reasons. Na hɔ ɛna common sense foɔ ɛwɔ. Kwan a nipa ne nipa fa so tena, we call it reasons. Kwan a Onyankopɔn ne nipa fa so kasa na ɔmo tena no, we call it conscience, ahonim. ahonim. Wowɔ hɔ a, obiara ntwerɛ mmara biara, obiara nyɛɛ biribiara. Wowɔ hɔ ara na woahunu sɛ nea mereyɛ nyɛ. Wowie adeɛ na yɛpare, hwan na afa adeɛ no? Obiara nkyee wo. But your conscience will prick you and tell you sɛ w'asɛm na yɛreka yi. Ɛno ne the two higher powers. Atenka ɛna ɛma yɛfira ntoma ɛberɛ a awɔ wɔ mu. Atenka na ɛma me hunu sɛ ah ah awɔ de me ɛɛ sɛ me fira ntoma, ahuhuro wɔ mu, sutɔ brɛ ba ne neɛ ɛka ho. Akɔnɔ na ɛma yɛ hunu sɛ me pɛ aduane wei me mpɛ aduane wei, ɛna ɛpushi nipa ma no sua adeɛ koraa. Enti saa nneɛma wei nyinaa yɛ ma yɛn. Na mmom neɛ Onyankopɔn ayɛ no ne sɛ, sɛ ahonim ne ɛɛ nteaseɛ ka bom ɛyɛ Conscience and Reasons no a, na ɛdi atenka ne akɔnnɔ so a, na Will Power decide na wonam a, yɛse woyɛ honhom mu ni. Mɛyiyi text de afoa so na merebɔ no tɔfo ama wo. Sɛ woma w'atenka ne w'akɔnnɔ sɔre tia wo nteaseɛ ne w'ahonim mu a, na will power decide a, wonam a yɛse woyɛ honam mu ni, efisɛ wo nnwuma a woyɛ no nyinaa yɛ atenka. Na common sense no, mo fall upon uh, on the reason, one of the higher powers no, the second one no, ɛhɔ na mo fall. Ɛne sɛ, David ne Goliath kɔ akɔko. Common sense kyerɛ sɛ, David nyam, ɛfiri sɛ David no nyɛ ne yɔnko ne ɛɛ Goliat. Goliat so ware bae trɛ. Goliat wɔ ahoɔden. Goliat akɔko. Ɛno nti, ɔhene Saul koraa tuu ɛɛ ɛɛ David fo sɛ, madamfo, wei nyɛ bayerɛ aberewa dwo. Kɔ na kɔhwɛ nnwan. That is common sense. Na David yusu conscience. Ɔne ne Nyankopɔn kasaeɛ. Na Nyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ, mɛdi w'akyi. Ɛhɔ no na momo lake. You base your argument on common sense. Ma me mmɔ example baako. The whole world, ɔman a na ɔwɔ tumi saa bere ɛyɛ Egypt. Na Egyptfoɔ afa Israelfoɔ nkoa. There wasn't any way a wɔbɛtumi afiri mu akɔ. Na Onyankopɔn somaa Mose sɛ, kɔ na kɔfa me mma brɛ me. Common sense no it's highly impossible but wo tra common sense na ɔkɔ conscience a ɛhɔ na Onyankopɔn honhom no yɛ adwuma na Mose kɔɔyɛ ɔkɔ kan na obi yɛ sere no no a ne nkurɔfoɔ koraa na ɔmo sere no ɔde kɔto Farao anim no ɔsɛ ma hu sɛ wo nkurɔfoɔ no yɛ akwadwofoɔ ɔmo mpɛ adwuma yɛ sese na ka yɛ ma ɔmo sere na ɔmo atwa bricks ɔmo ankɔ pɛ ɔmo srɛ na ɔmo ntwa ɔmo bricks amanfoɔ se Moses se yɛ ka kyerɛ wo ade a wode ba yi ɛyɛ highly impossible common sense kyerɛ sɛ ɛnyɛ adwuma Moses se there is something beyond common sense mo ma me kwan na me ne Nyankopɔn kasa Onyankopɔn sɛ I mean what I say kɔ so kɔsi sɛ ɔhaw musuo du ɛbaa Misraimfoɔ so ne yɛ pam Israelfoɔ ɔmo abaa bɛduru po kɔkɔɔ na no Where again? Benkum ne nifa nyinaa yɛ mmepɔ, n'anim ɔkɔ ɛ nkɔ. Na amanfoɔ no, those eh, eh, doubting Thomases no bɛka sɛ, Mose, na ha ɔde yɛ baa yi deɛ ɔde yɛ bɛyɛ dɛn? Ɛneɛ ka yɛtena hɔ koraa yɛ adwuma koraa ka ɛyɛ. Yɛnya aduane, yɛnya biribiara. Mose kɔsua kyerɛ Nyankopɔn so abaa no kura ɔyɛ dɛn? Fa kɔ, kɔpae po nom na ɔmo mfa mu. Common sense kyerɛ sɛ yɛfa mu a ɛnyɛ yie. But wo de ma conscience a na Nyankopɔn akasa akyerɛ ɔne ketewa no sɛ go along toa so na wɔn faa mu pueɛ wɔn akɔduru serɛ so aduane bi ani hɔ biribi ani hɔ common sense kyerɛ sɛ yɛbɛwuwu ɛyi Exodus chapter 16 Onyankopɔn sɛ mɛtɔ aduane afiri soro abrɛ mu beyond common sense wɔn adidi awie naturally wodidi wie a wobɛnom nsuo ɛserɛ so hɔ no wokɔfa nsuo wɔ he Onyankopɔn se, Mɛma mo nsuo. Mose, woahu boɔ wei? Nsuo bɛfiri mu aba. Lo and behold, na nsuo afiri mu aba. Beyond common sense. Enti sɛ yɛba nyamesom mu a, ɛnyɛ common sense o. Common sense yɛ within human to human, nipa ne nipa ntam ayɔnkofa. Me ne me yere na ɛte ɛdan baako mu. Yɛda ɛdan baako mu. nhyehyɛe a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ, okay, me mɛpra fie, wobɛyɛ aduane. Common sense no no, mentumi ntena hɔ mma ɔbaa no nkɔyɛ aduane mfa mmɛsi hɔ na wabɛprapra table so ayɛ biribi a. Enti we share among ourselves sɛ, boa wei, wei mmoa wei, wei mmoa wei, wei, and that is what we call common sense. Na sɛ wopɛ sɛ wode common sense som Nyame a, wobɛyɛ no honam so, honhom mu deɛ bi mma. Ɛno nti Onyankopɔn se, tie, mema wo example baako wɔ Bible mu. Sɛ wokɔ Isaiah chapter 7, hmm, mete sɛ ɛyi wogyafo kan hɔ a ɛyɛ ɛbɛn Woka wɔ hɔ a, na mesere paa. Isaiah chapter 7 verse 14. Enti Yahweh no abɛma mo nsɛnkyerɛnne. Hwɛ, ababaawa no bɛnyinsɛn na wawo babanyin, na wɔato ne din Emmanuel. Aseɛ ne Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ. Na woba Matthew chapter 1 verse 23 na Matthew chapter 1 verse 23. Matthew 1:23. Sɛ wokan Matthew 1:23 na nea ɛwɔ hɔ nie. Hwɛ, ababaawa no bɛnyinsɛn na ɔwo babanyin, na wɔato no din Emmanuel, asekyerɛ ne Onyankopɔn ne yɛ wɔ hɔ. Enti Matthew ne Luke kyerɛ yɛn sɛ saa nkɔmhyɛ no kɔma Yahshua a ɔyɛ Mesia. Me nuanom a wɔretie me, mepɛ sɛ onya awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn asɛm mu. New Testament no yɛ valid. Valid. Avram bɛn Mose ne ne nkurofoɔ, wɔn amane. Na nea nti a ɛte saa no ne sɛ, ɔse Isaiah woeɛ. Na n'asɛm bi wɔ hɔ a ɔka a, metie a na mesere. Ɔde to ha na ɔde ato hɔ, ɔdi mmirika te sɛ nea obi repam no. Ɔse, Sɛ Onyankopɔn se yɛbɛwo akwadaa, akwadaa no yɛbɛfrɛ no Immanuel. Yɛwoo no no, yɛamfrɛ no Immanuel. Sɛ ɔhene bi, yɛse, Ma, maso dae, meyɛ diyifoɔ, maso dae, mese Ghana, yɛbɛnya president. President no, yɛbɛfrɛ no Atta. Sɛ yɛnya president na yɛmfrɛ no Atta a, nkɔntweɛ no ammam. Na wɔawie. Na wɔrebɔ gye so. Mepaakyɛw o, woka kyerɛɛ me sɛ Isaiah woo ba, of which I believe. Isaiah ba no ne yɛfrɛ no Emmanuel. Isaiah ba no ne yɛfrɛ no Emmanuel. Kyerɛ me Bible mu obi a yɛato ne din Emmanuel. Obi a yɛato ne din Emmanuel. Apart from ne ɛwɔ Matthew no, yi firi mu. Akwadaa no a Isaiah woo no no, yɛanto ne din Emmanuel. Sɛ wokɔ Isaiah chapter 8 no a, ɔbɛkyerɛw akwadaa no edin a Onyankopɔn ma yɛde too abɔfra no. Uh, Isaiah chapter 8 verse 5. Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ me sɛ, ɛsiane sɛ ɔman yi yɛ uh, Silio nsuo a ɛsene berɛw uh, ma memfa neɛ kyerɛ sɛ uh, Mo. Isaiah, eh, Isaiah chapter 8. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Fa twerɛpono kɛseɛ, na fa adanseɛ, eh, na fa adanseɛ krama twerɛ so sɛ, ntɛm so asɛdeɛ, ɛhare so ɔfom. Akwaraa no a ɔwoeɛ no, yɛtoo no din ntɛm so asɛdeɛ, ɔhare so ɛfom. Adɛn nti na yɛde saa din no maa no? Ɛfiri sɛ, na Asiriafoɔ reba abɛfa ɛɛ, Israelfoɔ de wɔn akɔ. Na Onyankopɔn hyɛɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛnya anidasoɔ. Ma menkyerɛ wo adeɛ baako. Isaiah woeɛ. Isaiah ba bi ani hɔ a yɛfrɛ no Emmanuel. Enti sɛ hɔ na wode w'ani kɔtoeɛ a, woboa. Hwɛ Bible mu na kyerɛ me baabi a Isaiah mma yɛfrɛ obi Immanuel. Bi nni hɔ. Wonim sɛ Ɔhen Ahas, sɛ wokan ɛyi ɛɛ ɛyɛ ɛyi Isaiah chapter seven na ɛbaa sɛ Uzia ba Yotam ba Ahas a ɔyɛ Yuda hene bere so no, Syria hene Resin ne Israel hene Paka a ɔyɛ Ramalia ba baa Yerusalem sɛ wɔne Wɔne no rebɛko, na wɔantumi no. Woahunu nkɔmhyɛ no. Ɛnam sɛ wo sɛ wopɛ ɛyɛ common sense nti, conscience no, Onyankopɔn nkasa nkyerɛ wo. Na sɛ Onyankopɔn kasa kyerɛ wo a, ka ahunu nokorɛ. Neɛ nti Onyankopɔn nkasa nkyerɛ no, mekɔ Isaiah chapter 6. Na wabɔ anifiri ama Israelfoɔ, Jewfoɔ, mo a mokɔdi Jewfoɔ akyi no, moantena ase anwene ho ankɔ akyi. Moatu mpɔnkɔ mmirika, Mo anwene ho ankɔ akyi na ma menkyerɛ wo. Sɛ wokɔ Isaiah chapter 6 a, ɔse, Afe a ɔhene Usia wuiɛ no, mehunu Awurade sɛ ɔte adwa a ɛkorɔn na wama so soɔ, na n'ataadeɛ mu ano ayɛ asɔrefie ma. Serafim gyinagyina ne so, wɔwɔ ntaban nsia nsia, wɔde mmienu mmienu kata wɔn anim, na wɔde mmienu mmienu akata wɔn nan ho, na wɔde mmienu mmienu atu. Na oyi teɛm kyerɛ oyi sɛ, Kronkron, kronkron, kronkron ne asafo Yahweh, n'anuonyam ahyɛ asase nyinaa ma, na apono ase woso, na deɛ ɔrekasa ne no nti, na wisie yɛɛ dan no mu ma. Ɛnna mekaa sɛ, Menue, mayera, na meyɛ onipa a m'ano ho nteɛ, na mete ɔman a wɔn ano ho nteɛ mu, ɛfiri sɛ ɔhene, asafo Yahweh na m'ani ahunu yi. Na serafim no mu baako tu baa me nkyɛn, na okura nsramma a ɔde eh, daaban kɔfaa no afɔrebukyia no so, na ɔde kaa m'ano kaa sɛ, Hwɛ, yei aka w'ano, wayi w'amumuyɔ kɔ, na wakata wo bɔne so. Nna metsee Yahweh nne sɛ, Hwan na mensoma no, na hwan na ɔbɛkɔ ama yɛn? Mepaakyɛw muntie ha yie paa, nea enti a Avram mu Ben Mozi n'ani afira honhom mu, na n'akyidifo ani afira honhom mu nie. Onyankopɔn kaa saa asɛm wei sɛ, Hwan na mensoma no, na hwan na ɛbɛkɔ? ama yɛn na mese me nie soma me na ɔse kɔ na kɔka kyerɛ ɔman yi sɛ teɛ ara na monteɛ na monte aseɛ na hunu ara na monhunu na monhunu mu na ɔman yi akoma pirim na wɔn asom ayɛ wɔn duru na ka wɔn ani fomfam so na wɔamfa wɔn ani anhunu na wɔamfa wɔn aso ante na wɔn akoma anhunu mu na wɔansakyera na wɔansa wɔn yadeɛ Nna mese, O Yahweh, enkosi da bɛn? Ɔse, Na enkosi, ɔkaa sɛ, enkosi sɛ kurow bɛdane akurofon a obiara nte mu, na afie atɔ mpan a nnipa nni mu, na asase no asɛe ayɛ fon koraa. Na Yahweh kaa nnipa, na Yahweh aka nnipa akɔ akyirikyiri, na amamfõ adɔɔso wɔ asase no so. Na sɛ ɛka adupɛn du mu baako mpo a, wɔbɛsan ahye wɔn. Sɛ dupɛn no, eh, dupɔn no mu odum a wɔatɛ ahwe fam, wɔato ahwe fam na esini si hɔ no, na asefoɔ kronkron ne ne dwensini no, Onyankopɔn hyɛɛ nkɔm sɛ, Kɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ, merebɛyɛ adeɛ bi wɔ Israel mu a wɔn kɔka kyerɛ wɔn wokɔka a wɔn bɛte na wɔn nte aseɛ wɔn bɛhunu na wɔn nhunu mu nte aseɛ paa deɛ wɔn nya ɛfiri sɛ me mabɔ anifiri ama wɔn sɛe ara na ɛsɛ wɔn sɛe Israelfoɔ amanehunu no no Kan deɛ ɔbɛkan, na ne nteaseɛ ɔnnya. Hunu deɛ ɔbɛhunu, na ne nhunumu ɔnhu. Ɔde saa ɛyi ɛɛ enti ɛɛ Awurade no ara bɛma mo ɛɛ nsɛnkyerɛnee no akɔhyɛ Isaiah ba a ɔwoeɛ. Ɛno nso ɔboa. Ɛnte saa koraa ɔboa. Wonim sɛ Ahas, Ahas no a na ɔyɛ ɔhene a ɛyi ɛɛ Siria hene Resin ne Yuda hene Peka reba no so no, Onyame somaa Isaiah sɛ, Kɔ ɔhene hɔ na kɔhyɛ no nkurane sɛ ɔbɛdi nkonim. Na ɔsɛ, Dɛn na ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne? Ɔsɛ, Woaka nea wofii sɛ ɔpɛ ne nsɛnkyerɛnne. Ɔsɛ, Medeɛ mɛyɛ dɛn aka bi? Ɔsɛ, Ɛneɛ mɛsɛ Yahweh no ara bɛma wo nsɛnkyerɛnne. Na Yahweh maa no nsɛnkyerɛnne. Na nsɛnkyerɛnne a ɔde maa no no, ɛno na ayɛ nnipa bebree nwanwa Wɔanhunu mu. Sɛ wokɔ abasɛm mu a, Abrɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu, etire aduasa mmienu, Second Chronicle, Second Chronicle, ɛdeɛ mu wɔbɛka sɛ ɛno nka apam dada no ho. Second Chronicle, wokan 32 na 32 verse 8 and 7, 7 and 8 no, wɔhunu sɛ na Ahab si wuiɛ no, Ne ba ɔsɔreeɛ, yɛfrɛ no Manase. Saa Imanuel no, ɛnyɛ din o, ɛyɛ abodin. Abodin a n'ase kyerɛ sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Enti sɛ n'adwene yɛ yɛn sɛ yɛahyɛ sɛ yɛbɛwo akwadaa bi, yɛbɛto no din ɛɛ Imanuel, enti yɛwoo Mesia, yɛamfrɛ no Imanuel, enti nyɛ ɔno a Ah! Me tena ase dwen ho a me se na akoa dɛn na ha no? Ɛnyɛ din no na ɛnyɛ din ne ayi ayi no. Emmanuel no deɛ yɛ abodin kyerɛ sɛ Onyankopɔn no yɛ wɔ hɔ. Ampa ara Ahas no wawo ba ne yɛfrɛ no Manase. Ahas wuiɛ no ne ba Manase na ɛbɛdi akonnwa. Na ɔbɛdi akonnwa no ɔyɛ awurade ntotoeɛ pɛpɛpɛpɛpɛ saa berɛ no atwam afahyɛ nyinaa ne papa ameyɛ gyaeɛ Wɔn na ɛrevɛseeɛ de reformation baeɛ kɔfaa Lewifoɔ baeɛ ma wɔn aduane diiɛ yɛɛ biribiara. Na sɛ wokan ayi eh, Chronicles, Second Chronicles chapter 32 na Syria hen eh, Saniharab ɛsɔe ɛko ɛwɔ Misraim eh, Israelfoɔ so this time. Nna ɛyɛ Hes eh, Hesekiel ɛrekasa kyerɛ ne manfoɔ. Ma menkan kakra. Sɛ wode firi 32 no a, nsɛm yi na nsɛm yi ne nɔkorɛdie yi akyiri no, Asiria hen Sanaherib baeɛ, na ɔbaa Yuda so bɛkyeree nkuro a ɛyɛ den no ho nsraban, na ɔkaa wɔn ɔkaa sɛ wɔbɛburi afa, Na Hesekia hunuu sɛ Sanaherib aba Sanaherib aba na n'ani wɔ so sɛ ɔne Yerusalem bɛko no, ɔne ne mpanyimfoɔ ne na ɛɛ n'atumfoɔ tuu agyina sɛ wɔbɛsisi nsuo aniwa a ɛwowɔ kuro no ho no, na wɔboaa no na wɔboaa no, na nkurɔfoɔ bebree bɛhyiaeɛ, na wɔsisii nsuo aniwa nyinaa ne asutene a ɛsene fa nsuo ɛ, asase no soɔ nyinaa kaa sɛ, Adɛn nti na Asiria hene mmra mmɛyɛ nsuo a ɛ, ɛdɔɔso? Na ɔhyɛɛ ne ho den, na ɔtoo fasuo a abubuo na ɔtoo fasuo a abubuo no nyinaa, na ɔmaa no nkurɔfoɔ kɔsii aban tenten no ho, na ɔtoo fasuo foforɔ kuro no akyi, na ɔhyɛɛ Milo den. Ɛne sɛ, wɔahunu sɛ ɛko reba, Sanaherib ne ne dɔm reba, enti Yerusalem walls a abubu no nyinaa ɔrepɛɛ, ɔyɛɛ biribiara. Or prepare for war. As much sɛ, ɛwom sɛ common sense kyerɛ sɛ ontumi ne wɔn nko. Common sense kyerɛ sɛ ontumi ne wɔn nko ɛfiri sɛ nipa dodoɔ a ɔde wɔn ba no nyɛ adeɛ obetumi. Na mmom, apart from common sense no, apart from common sense no, ne conscience kyerɛ sɛ obetumi ne wɔn ako. Dɛn na prekee ne conscience no? Hwɛ David kuro ho, na ɔyoyɔɔ akodeɛ ne ɛkyɛm bebree, na ɔde nsa mu asafohene sisii, ɔsa mu asafohene sisii ɔman no so, na ɔhyiaa wɔn baa ne nkyɛn kuro pono no ano mprɛɛ no so, na ɔkasa twaa wɔn bo too wɔn yam. What was expected a sɛ ɛko bɛba no common sense kyerɛ sɛ yɛkɔ ko a ɛsɛ yɛboa yɛn ho enti wɔn boa wɔn ho nipa fam but then sɛ wohwɛ asogyafoɔ ekura Syria hene Sennacherib ne ɛyi ɛyi Israel hene ɛyɛ Judah hene Hezekia na gye sɛ onya baabi nyina but adeɛ a n'ani gyee ho paa tie ababaawa no Bɛnyin sɛn na wawo, na wɔato ne din sɛn? Immanuel. Immanuel kyerɛ sɛ Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ. Mekae verse 7. Monhyɛ mo ho den, na mo ho nyɛ den. Munnsuro, na mo akoma ntu Asiria hen no anim, na n'asafo yuu a wɔka ne ho no anim. ne deɛ a ɔne wɔn wɔ hɔ no nso, na deɛ a ɔne yɛn wɔ hɔ no nso sene deɛ a ɛne wɔn wɔ hɔ. This is beyond common sense. This is beyond common sense. Wei, wei ɛyɛ conscience. Nyankopɔn ne na adi nkɔmmɔ na waka akyerɛ no sɛ mɛboa wo, mansuro. Mɛboa wo, mansuro. Enti nea na ɔhene no yɛ kikikiki no, na ɔno n'adwene nni hɔ. Sɛ ɛka Aven Bran, Aven Ben eh, Mosi nko a, ne ne cruise a, ka ko no wɔn gyae ko. Ɛfiri sɛ common sense kyerɛ sɛ wɔn ntumi. But beyond common sense, monhyɛ mo ho den. na mo ho nyɛ den. Munnsuro, na mo akoma nntu Asiria hene anim ne n'asafo yuu a wɔka ne ho no anim. Na deɛ ɔne na deɛ ɔne yɛn wɔ hɔ no sene deɛ a ɛne wɔn wɔ hɔ. Ɔno deɛ, honam nsa na ɛne no wɔ hɔ, na yɛn deɛ, Yahweh yɛn Nyankopɔn na ɔne yɛn wɔ hɔ sɛ ɔbɛboa yɛn na wadi yɛn wɔadi yɛn ako, wɔadi yɛn ako ama yɛn. Ɛnna ɔman no de wɔn ho too Yuda hene Hesekiel nsɛm no soɔ. Wɔhunu, Imanuel, Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ no nie. Ɛde ne dɔm no ba no, na Hesekiel se, Yɛyɛ sua, yɛnni ahoɔden, but yɛwɔ Onyankopɔn bi a ɔbɛtumi ako ama yɛn. Saa Nyankopɔn no ne yɛn wɔ hɔ, nti moamomma mo akoma ntutu, monnsuro, ɔka yɛn ho. Wei na ɛyi ɛɛ Avram Ben Mosi n'ani tuatua ne tiriw dendenden, ɔkasa ɔnhome. Ɔse, a, aberanteɛ yi, dɛn na ɛha no? Ɔnto ne bo mma Nyankopɔn nkyerɛ no adeɛ? Asɛ nea n'ani nhunu adeɛ bi? Ma menkyerɛ wo adeɛ baako. Da biara mede kakra bi bɛbata ho. Avram, mepaakyɛ wo, sɛ wohwɛ text yi a ɛwɔ Genesis chapter two, Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Na Yahweh Nyankopɔn de onipa no kodua a edi nturo mu sɛ ɔnnɔ na ɔnwɛn hɔ. Na Yahweh Nyankopɔn hyɛɛ onipa no sɛ, turo mu ha nnua nyinaa di bi, na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ nni, efisɛ da a wobɛdi bie no, owuo na ɔbɛwu. Mepaakyɛ Avram wotie ne yie paa. Ɔse da a wobɛdi bie no owuo na ɔbɛwu. If I'm to go by your principle, if I'm to go by your principle a, ɛkyerɛ yɛn sɛ da a wɔbɛdi aduaba no bi ɛsɛ wɔn yɛ dɛn wɔn wu. Genesis chapter 3 verse 6 Na ɔbaa no hunu dua no sɛ ɛyɛ sɛ wɔdie, na ɛyɛ aniwa fɛ, na dua no yɛ akɔnnɔ, na ɛbɛte ani. Enti ɔtee n'aba bi dii, na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho no nso, na ɔdii. Na wɔn baanu ani buee, buebuee, na wɔhunuu sɛ wɔda adagya, na wɔpompam borɔdɔma ahan yɛɛ nkatanimu fae. Na wɔtee Yahweh Nyankopɔn nka sɛ ɔnam turom hɔ anwummerɛ frɛ mu. Na onipa no ne ne yere kɔhunta firii Yahweh Nyankopɔn anim turom hɔ nnua no mu. Na Yahweh frɛ Nyankopɔn frɛɛ onipa no sɛ, onipa no na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wowɔ he? Na ɔse, metee wo nka wɔ turom hɔ no, mesuroi, ɛfiri sɛ meda adagya, na m'ahunta. Na ɔkaa sɛ, Hwan na ɔka kyerɛɛ wo sɛ woda adagya? Dua a mehyɛɛ wo sɛ manni bie no na woadi ei? Na onipa no se, Ɔbaa no a. Enti in short, wadi bi. Nyankopɔn kaa sɛ da a ɔbɛdi bi no da no ɔbɛwu. Wei yɛmfa nkɔ baabiara, wei yɛ common sense. Enti da no deɛ yɛ 24 hours. Da a wɔbɛdi bi no yɛ 24 hours. Yɛnkɔ Genesis chapter 5. Mekan verse uh, 5. Na Adam nna a ɔdii yɛ yɛ mfie ahenkron aduasa na ɔwui. Contradiction. Eh, Avram Ben Mosi, wɔn mo bɔ. Ka wei wɔ ahuru agyina o contradiction. So Onyankopɔn ɛnam diifoɔ so na Onyankopɔn aka sɛ wodi bi a da no wobɛwu. And it means that Dana is old. But Adam nya 930 years. ɔbɛka kyerɛ m sɛ nyankopɔn ani so da korɔ yɛ mfinhyia apem kɔfa text na ɛwɔ apa foforom o sɛ ɛyɛ fraud nti yɛn fa ho nto me nua no wogye apam foforɔ di a ɛyɛ wogye mɛsɛya no di sɛ ɔno wogye yasua di sɛ ɔno ne mɛsɛya a wowɔ nkwa abam eh, avram bɛmmosi ɔde gye dodoɔ de wɔn akɔwuo ɔno a judaism no ɔnte aseɛ judaism Ɔnte aseɛ. Sɛ wɔn a wɔdi n'akyi no nim adeɛ a yɛfrɛ no Judaism a, kɔ wɔn adwan. Maka akyerɛ wo sɛ Judaism ne ti ate, na nan ate, ɔaka nsensɛnmu. Avan ne nipa a ɔmmerɛ, ɔɔf, ɔɔ mmɔbɔ wɔ wiase, Avram Ben Mosi, ɔɔ mmɔbɔ wɔ wiase paa. Mepɛ sɛ nnɛ ɛɛ mekɔ ɛyɛ ɛyɛ ɛɛ Matthew chapter 13, Avram tie, meka w'asɛm bi. Ebia ɛbɛboa wo ma w'ani aba wo ho so. Ebia ɛbɛboa wo paa ma w'ani aba wo ho so. Ɛnɛ mɛkɔ apam dada ne apam foforɔ no mu. Ɛyɛ ɛɛ eh, Matthew chapter thirteen. Ɛda no Yasua firi efie kɔtenaa mpoano. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii bɛboaboaa wɔn ho ano baa ne nkyɛn, na enti ɔkɔɔ kodoɔ no mu kɔtenaa mu. Na nkurɔfoɔ nkurɔfokuo no nyinaa gyinagyinaa mpoano, na ɔkasaa pii mmebuo mu kyerɛɛ wɔn. Hwɛ, ogufoɔ firii adi kɔguu aba, na ɔreguo no ebi kɔguu nkas ɛɛ kwankyɛn, na mmoa bɛsosɔeɛ. Ebi kogu wo aboɔ so, faako a dɔteɛ nni pii, na ntɛm ara efifirii, ɛfiri sɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na owia firiiɛ no, ɛkusaaeɛ, na ɛnni nhini nti, ɛhyeeɛ. Ebi koguu Nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no nyinii na emiaa no, na ebi nso koguu asase pa so, na ɛsoo aba, ebi ɔha, ebi aduosia, ebi aduasa. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Woahunu sɛ saa asɛm wei a ɛwɔ ha yi, Avram Brand, eh, Avram Ben Mosi bɛka sɛ obi na ɛhyɛɛ da twerɛtwerɛ no nyinaa. Assuming sɛ obi na ɛhyɛɛ da twerɛtwerɛeɛ, saa nipa no na ɔwɔ nyansa papapapapa. Wahu sɛ mo a modi Av, Av, Av, eh, Avram Ben Mosi akyi no, mo ho asɛm ne yɛka yi o. Akristofoɔ bebree ɛnam sɛ yɛnni nhini Yɛnni nhini ne yɛkɔ asɔre kwa. Enti ɔde asɛm wei baeɛ no, yɛnim Bible no mu. Ɔde baeɛ a yɛn nyinaa di akyire ne Kristosom agu. Mete hɔ na mesere. Mebaa Hamburg yɛ nnipa bebree akɔmfrɔntrɔ akɔmfrɔnto me abisa me ho asɛm. Nnipa a wɔfrɛ me fon so, wɔn ayɛ desperate. America, wɔn a wɔwɔ Canada, wɔn a wɔwɔ Britain, wɔn nyinaa frɛ me. Adɛn ntia? Ɛfiri sɛ bebree nni nhini nti adeɛ no baeɛ no, yɛwoso, yɛbɛwoso, Onyankopɔn asɛm, yɛbɛsua ne nyinaa, ɔse ɔbɛwoso nea ɛsɛ sɛ ɔwoso, na nea ɛwoso a ɛnwoso no na ɛbɛgyina. Enti wo a wonni nhini no, sɛ wo sɛ wokɔ asɔre agyae, som Nyankopɔn, fa twerɛsɛm no na sua, na sɛ obi a wasua twerɛsɛm no, Avram Ben Mosi asɛm a ɔka no, ɔmu sɛ ɛyɛ asɛm koraa, na da mɛnya no wɔ Berekum no, ɛɛ, ɛɛ, Accra no, Seven good days. Ɔyɛ me ne no tena ase atwi so topic a ɔno apɛ. Menkɔ apam foforɔ no kura dada no mu na makyerɛ no sɛ ɔni anidasoɔ. Ɔni anidasoɔ wiase. Ɔmmɔbɔ wiase. Nipa bi wɔ wiase ɔmmɔbɔ a number one ɛyɛ Avram Benmosi na mo a modi n'akyi Ah. Na eh, nipa a wodi na yaw no kora tu ate aka no na wo. Eti hɛ. Mɛsen akɔ apam dada mu na meka wɔ asɛm bi. Verse 10. Na asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, Adɛn na wokasa kyerɛ wɔn abɛbuo mu yi? Na obua see wɔn sɛ, Mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahennie mu ahuntasɛm. na wɔn deɛ wɔamfa amma wɔn ne sɛ ahuntasɛm no sɛ, sɛ Onyankopɔn reka Mesia a ɔbɛba no ho asɛm wɔ Apam Dada mu a, ɔnna no adi sɛ common person bɛhu no, gye sɛ wo a wo conscience yɛ adwuma na ɔde nne bɔkɔɔ no aka akyerɛ wo sɛ wei na mpɛ sɛ mekyerɛ. Sɛ wo conscience nyɛ adwuma na wo believe only on common sense, te sɛ common sense family yi a ɔka kyerɛ wɔn a ɛnyɛ yie Efisɛ wɔn deɛ nea ani tua na wɔhu, nea ani tua nea aso te na wɔn di ho adanseɛ. Enti nea ɔnhu no, wokyerɛ mu sɛ dɛn ɔnte aseɛ? Ɛ Avram Ben Mosi, wopaa yɛ no dɛn ɔnnya nteaseɛ wɔ apam foforɔ no mu? Efisɛ adwene a yɛde te aseɛ no ne deɛ no awu. Wama no awu. Ɔno based on reasons. But before, uh, be, uh, above reason no, there is conscience. Ne conscience no nyɛ adwuma. Sɛ conscience no yɛ adwuma a, nyɛ sɛ medi w'atam o, mekyerɛw reality. Ka Onyankopɔn bɛfa conscience no ama woahu no. Wohwɛ reality, nea yehu, na woka ho asɛm. Yɛn nso yɛka nea yenhu a ɛboro nnipa adwene so. Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ, verse 11, Na obua see wɔn sɛ, Mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahenni mu ahuntasɛm. Kyerɛ sɛ, asɛm no da hɔ a, there is mystery surrounding it. Wo a wobɛhwɛ no wɔ ayi anikan wonhunu da gye sɛ ɔsrɛ no na wabue mu akyerɛ wo na wɔn deɛ wamfa mma wɔn wate Jewfoɔ no wamfa mma wɔn na obiara a wɔn a wɔwɔ Judaism Judaism Judaism foɔ wamfa mma wɔn na obiara a ɔwɔ no wɔbɛma no na wanya ne mmorosoɔ na obiara a ɔnni no deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye afiri ne nsam yɛn nti na mekasa mekyerɛ wɔn mmebuom, ɛfiri sɛ wɔhunu deɛ nanso wɔnhunu mu. Wokae Isaiah chapter 6 no verse 8 eh, kɔ no, ɔse wɔhunu na wɔnhunu mu, wɔte wɔte deɛ nanso wɔnte aseɛ na wɔn mu na Isaiah adiyisɛm no aba mu sɛ, teɛ deɛ mobɛte na wɔrente aseɛ, na hunu nso mobɛhunu, na wɔrenhunu mu, ɛfiri sɛ ɔman yi akoma apirim te sɛ avɛnbran averembɛn ɛyi mosi edin no koraa menhu bɔ da ɛfiri sɛ menyere ntom edin no ɛyɛ fake mosi ni ɛyi ɛyi ɛkramoni a wabɛyɛ kristoni a wakɔyɛ ɛyi judaism na ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɛnam sɛ yɛyɛ ni common sense nti yɛakɔfa aborɔfo din ato yɛn ho so na wo a wowɔ common sense wo nso wakɔfa bi ah asɛm wei deɛ ɛyi obi ka kyerɛ ɛyi ɛɛ santos sɛ ah santos wagyim paa o ɔbɛyɛ show na amanfoɔ kɔɛ na obi ka kyerɛ sɛ santos wagyim paa o na ɔsɛ ah na me a magyim na wo a wotua sika bɛhwɛ me a magyim hwan na agyim paa me a magyim na wo sɛ tua sika bɛhwɛ me a magyim hwan na agyim paa ah Avram woagu w'anim ase woagu ho anim ase too much ɛfiri sɛ ɔman yi akoma pirim Avram akoma pirim na wɔn aso mu ayɛ duru woka asɛm bi ɔnte aseɛ enti me mene ne hyia yɛ mmaa apam foforɔ mu mene ne hyia ne ɔno gye di no ne ɔno so ɔgye di no hɔ ne yɛbɛkɔ na mede abɛkɔ mfɛm sɛ apam dada no di mu Apam Foforɔ no nso di mu, ɛfiri sɛ ɔman yi akoma apirim, na wɔn aso mu ayɛ duru, na wɔamuamua wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔamfa wɔn akoma na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔannane wɔn ho, na wɔasa wɔn yadeɛ. Ɛnam sɛ wɔapo Agya no ne ne Ba no. Bible sɛ wopo Agya no ne ne Ba no a, wo awie yɛ ara no, biribi ani wɔ ɛkyerɛ sɛ wobɛnya nkwa biem. Yɛda no hɔ ɛnyɛ yie. Avram wɔsi dɛn na woyɛ de adan no? Dɛn na woyɛ de adan no? Yɛkɔ na mo deɛ ɛnhyira ne mo a mo ani na mo deɛ ɛnhyira ne mo

na ɔnte aseɛ no, ɔbɔnefoɔ no ba bɛhwim deɛ waguo no n'akoma mu no, ɔyi no deɛ wɔguu no kwankyɛn. Enti ɔbɔnefoɔ no nam aven avan eh, bɛn mosi so ayi bebree gyidie afiri hɔ so san nyamsom koraa yɛ ɛyɛ asɔre korɔ koraa ho nimfa so asɔre korɔ deɛ wankɔ asɔre nyia na nyamsom a yɛde nam ne ba no so deɛ me nua ɛnyɛ adeɛ da fam na deɛ ogu Na deɛ egu, wɔguu no wɔ ɔboɔ so no, ne deɛ a ɔte asɛm no, na ɔde anigyeɛ gye ntɛmntɛm, nanso ɔnni nhini wɔ ne mu, na ɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti amanehunu anaa ɔtae ba a, ntɛm ara na ato no sintidua. Hɛ, Ghanafoɔ a wɔaba aburokyire yi, bebree mpɛ nyamesom. Bebree mpɛ nyamesom. Enti wɔtee saa adeɛ wei, wɔn ani agye, ntontom pɛ na si fie akɔ, na mframa abɔ no. Kɔ dadadadadada. Na asɔfoɔ no binom nso, asɔfoɔ no binom yɛ akorɔmfoɔ, armed robbers. Bonsam ahyɛ da asiesie wɔn ama nipa nya, a, a, nipa nya anigyeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm ho. Enti Abram sɔre yei, amanfoɔ ɛbɔ se sɛ, Oo, waka, waka, you hit the nail by the head. Saa, wɔka, wɔn ani agye. Me nua, wo nkwagyeɛ na wode to loto no. Wo nkwagyeɛ. Yɛmfa sɛ biribiara nni hɔ. Naano nsuo yi a na ɛreyiri, na obi atumi pɛ ɛɛ Nyankopɔn akyiri akwan. na obi a akyi no pɛ Nyankopɔn akyiri kwan, na ɔhaw mu suonsuo a ɛde yɛn anim ba no, woamfa adwene a, wobɛyɛ mmɔbɔ. Wobɛyɛ mmɔbɔ. Verse 22, na deɛ a ɛgu nkasɛɛ mu no, ɔne deɛ a ɔte asɛm no, na wiase asetena yi mu ne dadwen ne ɔhaw ne ahonya ahonyadeɛ nnaadaa mia asɛm no a, ɛnso aba. Mo mu bebree, mo suban, mo mu bebree, enti mo adwene yɛ mo sɛ sesei deɛ Bible nni hɔ, biribiara nyɛ nɔkorɛ, moanya mo faahodie, monkɔbɔ mo bra. Na Bible kan, ɔse odwendwentie na ɛse n'akoma mu sɛ Nyame bi nni hɔ. Kyena mobɛnu mo ho, Avram agyegye mo kɔ musuom. Ma memfa wei ntoa so, Na deɛ ɔguiɛ no asase pa mu no ne deɛ ɔte asɛm no a, ɔte aseɛ, ɔno na ɔso aba, obi so ɔha, obi so aduosia, obi so aduo, ɛɛ, aduosia, na obi so aduowɔtwe. Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ nɔkorɛ nie. Enti asɛm bi te sɛ Matthew chapter 1 verse 23 no, ababaawa no bɛnyinsɛn no, sɛ wokɔ Bible mu a, a asɛm no wɔ Isaiah no, ɛyɛ nokorɛ, Isaiah ne yere woeɛ ma yɛtoo no din. Yɛnnim koraa, yɛnim ne mma mmienu. Yɛnim sɛ Ahas nso woeɛ, ɔwɔ mma. Ɔwuiɛ no, ne ba baako, Hesekiel, na ɛbɛdii akonnwa. Na ɛnam sɛ na ɔyɛ Nyankopɔn suroni nti, Onyankopɔn nso dii n'akyi maa no dii nkonim. Enti sɛ wokɔhu saa nkɔmhyɛ yi a, ɛwɔ ne fulfillment mmienu. Yɛwɔ nkɔmhyɛ bebree a next step no mɛkyerɛ wo. Ɛba. Na nso ebi aka akyi. Nsɛm no nyinaa mma mu na ɛsɛ yɛsan bɔhwɛ ansa na ne nyinaa ba mu. Ma me ma wo one example sisi a. Wokan Malachi, Malachi etiri nan, Malachi chapter four, wokan verse eh, four ekosi six na. Monkae makoa Mose mmara a mehyɛɛ no Herod, Israel nyinaa ho sɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ. Hwɛ, meresoma odiyifoɔ Elia abrɛ mo ansa na Yahweh da kɛseɛ no a ɛyɛ hu no aba, na wɔabɛdan agyanom akoma aba mma so, na mma akoma aba agyanom so, na mama ma mma ammɛfa mmusuo ammɔ ɛɛ asase yi. Sɛ wohwɛ nkɔmhyɛ wei a, ɛɛ Matthew chapter eleven no, Mɛseya no ara no mu asɛm ne sɛ, tie ne yie o, Matthew chapter eleven. Mekae, ɛɛ, verse 11, Nɔkorɛ, nɔkorɛ, mese mo sɛ, wɔn a mmaa wowɔ nyinaa mu biara nsɔreɛ a ɔsene Yohane Suboni, nanso deɛ a ɔyɛ ketewa ɛɛ, koraa ɔsoro ahennie mu no yɛ kɛse sene no. Na ɛfiri Yohane Suboni so, na ɛfiri Yohane, ɔ, Suboni Yohane berɛ so no, ɛbɛsi nnɛ no, Wɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ anibere so, na wɔn a wɔn ani abere no fa no aniɛden so. Na odiyifoɔ na adiyifoɔ no nyinaa ne mmara no hyɛ mmara no hyɛ nkɔm bɛsii Yohane so. Na sɛ mopɛ sɛ mogye a, oyi ne Elia a ɔreba no. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Enti sɛ wohwɛ nkɔmhyɛ wei a, ɔse Elia bɛba ansa na Awurade da kɛseɛ no adu. Na ɔba ha a, Mesia se Elia no ne Mose ne Yohane. Ba na ɔnya nwiei o, ɛfiri sɛ, sɛ woba nkɔmhyɛ no mu a, ɔse ansa na Awurade da kɛseɛ no abɛn aba. Enti before the second coming, ansa na Awurade bɛba no, ɛyɛ sɛ Elia ba. Wei deɛ yɛ Awurade ba no a ɛdi kan a ɔbaa te sɛ aguama no, ɛna Mesia ɛka ho asɛm. Na ɔba no ma yɛ ɛtɔ so mmienu a, ɛyɛ sɛ yɛnyɛ nnipa a wɔwɔ Elia honhom a wɔbɛka nɔkorɛ akyerɛ ewiase. Enti wɔn sɛ nkɔmhyɛ no aba mu half, ɛyɛ sɛ ne second part no nso ba. Ɛno ne nsonoeɛ a ɛda nkɔmhyɛ mu. Nkɔmhyɛ no bi wɔ hɔ a ɛba half na ɛyɛ sɛ nea aka no ɛba ɛbɛ fulfille. Na wokɔ ɛyi ɛɛ ɛyɛ Isaiah chapter eight na ɛɛ seven na nkɔmhyɛ a ɛwɔ hɔ no yanwo obiara a yɛtoo ne din Emmanuel. Yanwo obiara apam dadam biara nni hɔ. Hesekiel na ɛmaa edin Emmanuel no daa adi wɔ ne berɛ mu. na yɛyɛ pɛn nso yi, Mesia no reba. Mesia no ba a ɔba no, ɔbaa sɛ ɔne yɛn bɛtena. Na wei deɛ sɛ ɛne ne yɛ tetetete. Yɛnkɔ baabi a, afei ne yɛbɛkɔ asɛm no ankasa ne pɔ so ne pɔ so ne pɔ so. Ma menkan ɛyɛ John chapter 9. John chapter nine ansa na maba abɛfa ɛɛ eh, conscience no ɛde ayɛ adwuma John chapter nine mekan verse thirty nine ekosi forty no na Yahshua kan sɛ atemmuo nti na mebaa ewiase yi na sɛ wɔn a wɔhunu adeɛ na wɔn a wɔhunu adeɛ no anhunu, na wɔn a wɔnhunu adeɛ no adane anifiraeɛ. Ma mensi so bio. Na Yahshua kaa sɛ, Atemmuo nti na mebaa wiase, na wɔn a wɔnhunu adeɛ no ahu, na wɔn a wɔhunu adeɛ no adane anifiraeɛfoɔ. Jewfoɔ a na ka wɔn gyiri sɛ wɔn hu adeɛ no, Bible sɛ ɔdane wɔn anifiraeɛfoɔ. Na Farisifoɔ no mu bi a wɔne no wɔ hɔ no tee asɛm yi no, Na wɔsee no sɛ, Na yɛn nso yɛyɛ anifirafoɔ anaa? Yahshua bua see wɔn sɛ, Sɛ moyɛ anifirafoɔ a, anka monni bɔne. Na afei mose, 'Yɛhunu adeɛ nti na mo bɔne aka mo so no. Sɛ Abram pɛɛ sɛ ɔbɛhunu twerɛsɛm mu a, ka Onyankopɔn bue maa no. But wa limite n'adwene aba common sense. Ɛyɛ nnipa ne nnipa ntam. Common sense nyɛ nnipa ne Nyankopɔn ntam. Ahonim conscience na ɛyɛ nnipa ne ayi Onyankopɔn ntam. Enti Avram, sɛ Onyankopɔn anyɛ w'adom a wonam mu saa na wawu asɛe kwa. Wo ne w'akyidifoɔ. Ɛyɛ very sad, very eh, pathetic. Asɛm a meka me werɛ hɔ. Sɛ nipa a wote hɔ, wo se me deɛ common sense na mɛyi so de asom Nyame. Adɛn ntia? Abraham, woka sɛ gyidie, gyidie, ɛho nhia, ɛyɛ nteaseɛ. Abraham, dɛn na ɔyɛeɛ a yɛbuu ne bem? Dɛn na ɔyɛeɛ? Ɔgyee Onyankopɔn dii na yɛbuu ne bem maa no. Afei mepɛ sɛ wohwɛ adeɛ wei nso na ɛbɛboa wo. Deɛ nti a meka sɛ ɛbɛboa wo no sɛ, sɛ wofa Bible no a, yɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ no ɔpɛ. ɔpɛ na decide biribiara sɛ wofa ɛyɛ first samuel mekɔ the five uh, departments in our um, uh, brain yɛadwene mu no nneɛma nnum a ɛma yɛadwene ɛyɛ adwene nea ɛdi kan ɛyɛ will power nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ conscience power nea ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ reasons power nea ɛtɔ so nnan Ɛyɛ eh, feelings anaa passion na nea ɛtɔ so num eh, last akɔnɔ na mmiɛnsa ɛni eh, sei na ɛyɛ adwuma fa ɛyɛ First Samuel chapter 24 First Samuel chapter 24 mekan ɛyɛ verse First Samuel chapter 24. mesrɛ mo mo ani nyɛ papa nti sɛ mekyɛrɛ asɛm bi ho a mo mma no nyɛ me ho ɛnyɛ mo nwanwa na wei kuro onyankopɔn na adome mmerɛ bi duru yɛ a ɔhen Saul tuu Dawid so sa sɛ ɔrepɛ no aku no. Na na Dawid adwan ama akwanmukafoɔ ne nnipa a wɔayɛ bɔne ɔman no mu a yɛrepɛ wɔn akye wɔn no nyinaa dwane kɔ ne nkyɛn nti na wɔte serɛ so abodan bi mu. Nti sɛ ɔkan 1 Samuel chapter 24 na verse 1 na Saul sane firi Filistifoɔ akyiri baeɛ no, wɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, Dawid wɔ En-Gedi serɛ so, na Saul faa mmarima mpesa a wayi wɔn afiri Israel nyinaa mu sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔhwehwɛ Dawid ne ne nnipa no no nkakra eh, nkakragya abotan no mu. Na ɔde saa nnipa 3,000 sogyafoɔ nyinaa kɔpɛ Dawid akye n'akunu. Wɔkɔ no ara, adeɛ asa. Papa no nso firi kɔn mu na ɛbaeɛ. Enti ɔhuu abodan bi na ɔyɛɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔda mu. Na ne nkurɔfoɔ kɔsiesiee hɔ na ɔdaeɛ. Fortunately or unfortunately, saa abodan no ara nso na na David ne ne nkurɔfoɔ wɔn nso sɛ wɔn kɛtɛ a wɔda. Nanso sɛ na adeɛ asa nti no, wɔanhu wɔn. Na obi firi hann mu ba a wohu no. Enti mmerɛ a wɔbɛsɛ ɔhene kɛtɛ ne deɛ ɛka ho no nyinaa wɔhuu wɔn. Wɔn wieɛ no, asogyafoɔ no, ɛsɛ mokɔwɛn abɔnten na ɔhene nya kwan da, ɛfiri sɛ ɔberempɔn koraa da ɔtwene mu. Enti mmerɛ a wɔfiri kɔeɛ no, na Dawid nkurofoɔ no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Onyankopɔn sɛ ɔde w'atamfoɔ bɛhyɛ wo nsa, na deɛ wo nsa aka ɔhene, kɔ na kɔwie no. Hmm. Na David sɔre kɔe. Ɛno akyi no mekan verse 8. David nso sɔre firi ɔbodan no mu firi adi. Na ɔhyɛne ɔhene mmɔn sɛ, Me wura ɔhen! Na Saul hwɛɛ n'akyi no, David bɔɔ no tiri ase na ɔkotoe. Na David ka kyerɛɛ Saul sɛ, Adɛn nti na wote onipa, wotie onipa asɛm a wɔkeka sɛ, Hwɛ, David pɛ wo bɔne. Adɛn nti na wotie nnipa asɛm ka sɛ, Hwɛ, David pɛ wo bɔne? Hwɛ, ɛnnɛ da yi, w'ani ahunu sɛdeɛ Yahweh de wo hyɛɛ me nsa ɛnɛ ɔbo ɔbodan no mu, na wɔkaa sɛ menkum wo, na medodoo wo ho, na mese, mmeranteɛ, ɛɛ, merentene me nsa nka me wura, ɛfiri sɛ deɛ Yahweh asra no no no. Wɔhunu sɛ ne nnamfo ne ne gangs a ɔne wɔn nam no nyinaa tuu no fo sɛ ɔnkokum no. Mekae sɛ Kofi Adomah bisaa sɛ Avram sɛ, sɛ ɔtamfo bi bɛhye wo so a wobɛyɛ dɛn? Wobɛgyaa no anaa sɛ wobɛn? Ɔse ɔno deɛ yɛ Jewni, ɔde Mose mmara bɛyɛ adwuma, ɔbɛbobɔ nipa no. Wonyɛ Jewni nkyɛn ɛɛ David o, Avram, woyɛ gyimni kyɛn david wo ɛyɛ na mesere paa o nti woyɛ gyimni kyɛn david david nyaa ɔhene no ɔhene no pɛ no aku no nti ka wanyɛ ɔhene no sɛ ka owie no prɛko na asɛm asa nyɛ no ano no but ɔse nanso magya mampɛ ara hwɛ wo batakari ano ekura me nsam na ɛnam sɛ matwa wo batakari ano no na manku wo yi hunu na hwɛ sɛ bɔne anaa mmarato bi nni me nsam, na menyɛɛ wo bɔne biara, nso wo deɛ, worepɛ me aku me. Sɛ ɛyɛ Avram Ben Mossi na ɛkɔtoo ɔkɔtoo Saul wɔ hɔ no a, ka m sɛ ɔbɛwɔ no bɛyɛ 35 times. Ɔnyɛ Jewni papa. Avram Ben Mossi, ɔkɔkum o, ɔkɔkum Ɔkɔkɔ ɔnni honhom mu adwen. Common sense na na ɔde yɛ adwuma na ka common sense deɛ a common sense family mo a anka nipa no pɛ mo akum no no na nananom kan no wante ɔsɛ yɛn tɔ nsa ɛmfa nhyira yɛ tamfoɔ obi a ni ɔbɛtɔ nsa sɛ me tamfoɔ nyɛ yie na ɔmɛku me enti ka nnɛ deɛ nyankopɔn de no abrɛ obuo no a ɔda mu no No ansa wokɔ wɔn no waku no na wadi hene. David si daabi. Adɛn ntia? Efisɛ na ne conscience yɛ adwuma. Obisaa Nyankopɔn na Nyankopɔn sɛ, Dabi, dabi, dabi, mamfa wo nsa nka no. Enti wɔn nso ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛfiri sɛ deɛ Yahweh asra ne no. Enti ne nkurɔfoɔ no kaa sɛ, Kɔku no. Ɔse, Dabi, Nea Yahweh asra no no. Nanso m'agya, ampa ara, hwɛ sɛ wo batakari ano kura me nsam, na ɛnam sɛ matwa wo batakari ano na manku wo yi, hunu na hwɛ sɛ bɔne anaa mmarato biara nni me nsam, na menyɛɛ wo bɔne biara, nanso wo deɛ, worepɛ me aku me. Yahweh mmu me ne wo ntam atɛn, na Yahweh nnye M'awerɛtɔdeɛ yi wo nsam, na me nsa deɛ ɛrenka wo. Ɔse kam na mewɔ ho kwan sɛ metɔ werɛ wɔ wo so, but madan ama Onyankopɔn. Ɛno na Mɛsaya kaa sɛ obi bɔ ha a dane ha ma no, na Nyankopɔn no ara, hwɛ, Apam Dada no mu o, Odiyifo Malakai. na me deɛ meka sɛ, ɛyi, nipa a wohwɛ a wabɔn wɔ Apam Dadam paa, nea wabɔn wɔ Apam Dadam ɛyɛ abrabɛnmɔsi wa study new testament na old no onim na sɛ ka wopɛ sɛ ɔyɛ eh, jew ni a kɛ sɛ odi kan master old testament no na ɔde adi dwuma hwɛ malakai sɔɔ no deɛ yɛ diifoɔ wogye tom sɛ ɔyɛ diifoɔ malakai chapter 3 verse 16 ɛna wɔn a wɔsuro yahwɛ no kasakasa wɔn mu na yahwɛ yɛɛ aso nɔtee na ɔkyerɛw n'anim nkaeɛ nwoma maa wɔn a wɔsuro Yahweh na wɔbu ne din no, sɛ obi ayɛ wo bɔne ɛ sɛ ɔtua no ka, na ɔde ahyɛ wɔn mu sɛ, Menka hwee, madan ama Onyankopɔn, ɔsɛ ɔyɛ aso tie, na ɔtwerɛ no wɔ n'anim. Abram wɔsi wakyerɛ ho saa adeɛ wei. Wei nso ka apam dada no ho bio. Wei ka adiyifoɔ no ho bi. Ɛnyɛ Solomon deɛ a ɔkaeɛ no a monnye ntom no. Ma minsusu bio. Ɛnna wɔn a wosuro Yahweh no kasakasaa wɔn mu. Na Yahweh yɛɛ aso, na ɔtee, na ɔkyerɛw n'anim nkaeyɛ nhoma maa wɔn a wosuro Yahweh na wobu ne din no, na wɔbɛyɛ me dea, asafo Yahweh na ɔseɛ. Ɛda a mɛyɔ no so ayɛ me ara me deɛ, na mɛdodo wɔn ho sɛdeɛ wɔdodo obi a O sɛdeɛ obi dodo ɔba a ɔsom no no ho! Ɛnna mobɛsan ahunu nsonoeɛ a ɛda ɔteneneeni ne ɔbɔnefoɔ ntam, ne deɛ a ɔsom Nyankopɔn ne deɛ a ɔnsom no ntam. Enti Abram, wo deɛ woateɛ teɛ teɛ teɛ menhu, kyerɛ sɛ New Testament no na w'ani sa no, na ɛnam sɛ asɔfoɔ no nso fa de di, fa de di, yɛ yafunu nti, yɛbu nkurɔfoɔ ne yɛnsua, ne nsɛnkyerɛnne ne nea ɛka ho nti, Woanya kwan na wohurusi, wohurusi. Mese, me deɛ meba a, apam foforɔ no yɛmfa nto nkyɛn, merebɛkyerɛ wo sɛ Judaism a wokɔ no ɛyɛ totally wrong. Wogye nkurɔfoɔ de wɔn kɔ wuom. Nti sɛ wose Judaism no a wopɛ a, merebɛkyerɛ wo ma woahu. Ansa na maba apam foforɔ no mu abɛkyerɛ wo ama woahu sɛ ɛdi dwuma paa, ɛdi dwuma. Avram, woanya nsɛm bi wɔ apam foforɔ no mu a wofii sɛ ɛyɛ contradiction? Wo feel sɛ yɛ contradiction. Ebi sɛ wei kan ne se, wei kan ne se, wei kan ne se. Abraham, ma me ma wo one single example in the Old Testament. One single example. Sɛ wofa Genesis chapter 1 verse 26 a, ɔse na Onyankopɔn kan sɛ, momma yɛnyɛ nipa wɔ esuban so sɛ yɛn sɛ so, na wɔni ɛpo mu mpataa, ewiem nnomaa ne ntɔteboa, ne asase so Asase nyinaa so mmoa a wɔwea so nyinaa. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so. Onyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no. Ɔbaa ne barima na ɔbɔɔ wɔn. Avram, wogye saa text yi di? Sɛ Nyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so, number one, ne ne nsɛso, number two. Avram, sɛ wogye di a, ɛyɛ dɛn na nnipa no binom ayɛ tuntum, na binom yɛ fufuo, na binom yɛ brown? Enti Nyankopɔn ne nsɛso no ne nea ɔyɛ tuntum no anaa sɛ fufuo anaa brown. Anaa Nyankopɔn nsɛso ne trele. Abraham wɔ mmɔbɔ paa. Apam dada wei. Mede bɛdi dwuma papapapapa. Mede bɛdi dwuma. Abraham, adɛn na Kenyafoɔ wowa na Chinafoɔ yɛ ntiantia? Nti hwan na ɛyɛ Nyankopɔn nsɛso no? Kenyafo anaasɛ Chinafo? Ee, Avram Bɛmmɔdzi, mɛyɛ obi. Wayɛ amanfoɔ bi paa na Mɛsaya ɔbɛyɛ obi. Ɔno deɛ ɔyɛ ahummɔborɔ nipa, ɔde wo mfomsoɔ bɛkyɛ wo, na wo nneyɛɛ de wobɛkɔ wuo. The earlier the better. Sɛ wobɛsakyera w'adwene a, ka ntɛm so a. Enti sɛ wofa ɛyɛ text a na yɛkan yi a, Ɛyɛ First Samuel chapter 24 no. Verse First Samuel chapter 24 no. Wɔhunu sɛ anka nneyɛɛ mu paa de a ɛka nneyɛɛ mu nko ara de a common sense a kɛsɛ David okum wei na mmom conscience no ka kyerɛ no sɛ daabi mamfa wo nsa nka no nti he made a decision he made a decision He decided, will power no decided sɛ dabi menku no. Ɛno ne adeɛ a mo like paa. Sɛ wokɔ Job chapter 34 na Job chapter 34 uh, kwaku ma me nsuo kakra ngu mu adeɛ bi so ɛna uh, medi Avon akyi a wɔnhwɛ koraa mɛkasa adeɛ mu kasa mu aka ma mekoko nyinaa yɛ meya ma me nsuo mfa mpia ma adeɛ bi ɛyɛ Job chapter 34 Ɛhɛ. Na sɛ wohwɛ eh, verse eh, 1 to 4 no a, Job 34. Job hunu amane. Na ne namfo no baa ne nkyɛn na Eliahu ka asɛm bi. Na Eliahu buaa sɛ, Anyansafoɔ montie me nsɛm na mo nimdifoɔ monyɛ aso mma me. Ɛyɛ a na ɛyi Avram taa kan ɛyɛ Good News Bible na ma menkan Good News Bible no ma no me ne no yɛ adesua a ɔno Bible ɔpɛ no ara na mɛkan nea ɔno pɛ no ara mempɛ sɛ mema no kwan baabiara ma no fa baabi na ne tirim ayɛ ne dɛ sɛ manya kwan rekɔ baabi. Baabi a ɔbɛfa biara mesa no. Sɛ wohwɛ ɛyɛ Job, wohwɛ Job a, Job chapter 34. Job chapter 34. Menhwɛ sɛ mehu no ntɛm a na m'ani hmm.

Ma me ɛmfa no biem na kookoo no nti menhunu no papa. Aha, Job chapter uh, eh, 34. Afei no manya, momfa nkyɛ me na mobɛduru sɛ me no moabrɛ. Mayɛ sɛ mopɛn. You men are so wise so clever listen now to what I am saying you know good food when you taste it mepaakyɛw tie ne yie paa o ɔse you know good food when you taste it but not wise word when you hear them saa point ni na ehia me paa ɔse common sense sɛ wodidi a aduane a wodi no Wotim sɛ aduane yi yɛ dɛ paa. Twi no, mennim sɛnea osi ka no koraa, menhwɛ. Anyansafoɔ, montie m'asɛm, na mo, nimdefoɔ, monyɛ aso mma me, na aso na ɛwɔ nsɛm hwɛ, na ano na ɛka aduane hwɛ. Na Good News no kaa no yie paa maa m'ani gyee ho. Ɔse, You know good food when you taste it. Sɛ wode eh, nkwan ka ware na nkyene atwa mu a wonhu. Yɛse kwasea ni mu hwee no dɔkono ato ase no ohunu sɛ aben nyɛ saa. Okay. But not wise words when you hear them. Problem a yɛwɔ paa ne sɛ yɛte nsɛm a ɛdi mu a yɛnhunu nsonoyɛ wɔ mu. Aduane deɛ aka yɛbɛhunu ɛfiri sɛ ɛyɛ common sense family no common sense sɛ nkyena twɛre aduane mu a wobɛhu sɛ nkyena twɛre mu but asɛm no yɛ honhom mu asɛm a ɛno deɛ common sense ntumi nhu no enti Job chapter 34 no made it clear sɛ you know good food when you taste it but not wise words When you hear them. Enti wode common words, eh, common eh, sense ɛrekɔkyerɛ Onyankopɔn asɛm mu a, ɔse never, wonhunu da. Yɛkyerɛ wo sɛ dɛn koraa wonhunu. Yɛyɛ ɔdɛn koraa wonte aseɛ. Enti common sense family, uh, mesuma mo, mesuma mo paa, mesuma mo yie. Will power no no, yɛmmra ɛyɛ uh, yɛ conscience no na yɛnhwɛ adeɛ baako sɛ wofa conscience as it is conscience as it is na ma menkan ɛɛ ɛyɛ ɛɛ memfa simple simple ayi bi na masɛm anwa bebree ɛɛ sam ɛɛ 16 Psalm sixteen. Sɛ wokɔ Psalm sixteen a, na wohwɛ verse seventeen eh, verse seven na ɔka asɛm bi wɔ hɔ sɛ Psalm sixteen verse seven. Ɔsɛ mɛkamfo Yahweh a wakyerɛ me ɛɛ eh, kasa nyansa nso anadwo mesaa watu me fo anadwo a wada no na onyankopɔn nam ne conscience ɔsɛ mesawa

Me ho afiri afi me bɔne ho. Hwan na ɛbɛka saa sɛ, Mate no m'akoma mu, na me ho afiri me bɔne mu? M'akoma mu a ɔka, ɔka your conscience. Woyi so borɔfo na ɔbɛka akyerɛ wo. Ma me nkɔ ɛyi New Testament na ɔma yɛn ɛyi conscience no prɛko. Romans chapter one Wɔn a wɔnam sɛ sɛ bio sesei mmarima a wɔware mmarima ne mmaa a wɔware mmaa no, Onyankopɔn asɛm ka biribi kyerɛ yɛn sɛ wɔn ahonim ɛyɛ Romans chapter 1 ma menhwɛ ɛyɛ verse uh, 27 ɔse saa ara nso na mmarima gyae wɔn ɔbaa honam fam ayɔnkofa yɛbea a ɛyɛ no kwan soɔ no ma wɔn mfɛfoɔ mmarimaa ho akɔnnɔ dɔre wɔn mu, na mmarimaa ne mmarimaa yɛ adapaadeɛ, na wɔde nya akatua a ɛsɛ wɔn nnaadaa no mu. Wɔde nya akatua a ɛsɛ wɔn nnaadaa no mu. Na sɛdeɛ a wɔammu sɛ wɔbɛkora Nyankopɔn wɔ wɔn nimdeɛ mu nti, borɔfo no ka no conscience, Onyankopɔn nso ayi wɔn adwen a ɛmfra, na wayɛ wɔn Na sɛ wɔnyɛ wɔn dea ɛmfata. Na nnipa a adeɛ a ɛntene nyinaa, amumuyɔ, aniberɛ, ne bɔne ayɛ wɔn ma, nitan, awudie, akasakasa, nsisie, ɔbra bɔne ahyɛ wɔn ma no, wɔyɛ asutifoɔ, nsekubɔfoɔ, Onyankopɔn atamfoɔ, anoɔdenfoɔ, ahantanfoɔ, ahohoahoafoɔ, nnebɔneyɛfoɔ farebae, awofoɔ ho asɛm asoɔden, wɔnni tire, saa word ɛwɔ hɔ wɔnni tire ɛne sɛ they don't have conscience wɔnni tire apamsɛɛfoɔ wɔnni dɔ wɔnni mmɔborɔhunu na wɔnni wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo na ɛsɛ wɔn a wɔyɔ saa nneɛma yi deɛ nanso ɛnyɛ yɔnko na wɔyɔ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɔ saa adeɛ no ho sɛ wokɔ ɛyɛ ɛɛ romans chapter nine romans chapter nine nwoma a ɛyi avram mpɛ koraa mekan verse one mereka no nɔkorɛm mɛsɛya mu menni atorɔ na mahonim nso redi me adanseɛ honhom kronkron mu his conscience testify and witness for him. Romans chapter 13, mekan ɛyɛ verse 5. Ɔse, enti etwa sɛ mobrɛ mo ho ase hyɛ wɔn ase, ɛnyɛ abufuo no nko nti, na mmom ahonim nso nti. Sɛ panyin bi wɔ hɔ a, common sense, ɛsɛ sɛ wotua toɔ Common sense, ɛsɛ sɛ wode anidie ma mpanyimfoɔ a wɔwɔ man no mu. Na Paul se, Nyɛ abufuo a Nyankopɔn bɛbu wo atɛn no nko o, na obi a ɔdi nɔkorɛ biara no, w'adwene mu da hɔ. Wonsuro obiara. Wo conscience, emu da hɔ kama paa. Ma menkɔ ɛyɛ First Corinthians chapter 4 verse 4. First Corinthians chapter 4 verse 4. First Corinthians chapter 4 verse. Ɛfiri sɛ, Mehunu biribi wɔ me ho, nanso ɛnyɛ yei ho na medi bem, na deɛ ɔbu atɛn me atɛn no ne Yahwe. Enti montwɛn bere mmu biribiara ho atɛn kɔsi sɛ Yahwe Awurade bɛba. Ɔno na ɔde deɛ ahunta sum mu bɛba hann mu, na wayi akomam agyinaeɛ adi. Ɛno ansa na Onyankopɔn de obiara ayɛyie bɛma no. Ma menkan baako ansa na ma mede eh, conscience no koraa to nkyɛn. Yɛnkɔ First Timothy. Uh, text no deɛ dɔɔso na meni uh, adagye sesei. Yɛnkɔ First Timothy chapter 1. First Timothy chapter 1. Na yɛnhwɛ ɛyɛ verse 5. Ɔse, Na afotuo no botae ne ɔdɔ a ɛfiri akoma kronn ne ahonim pa ne gyidie a nkontompo nni mu no mu. Enti yɛwɔ ahonim bi wɔ hɔ a ɛyɛ ahonim bɔne, yɛwɔ ahonim pa. Wokɔ ɛyɛ ɛyi ɛɛ verse 19 no nso a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ na nya gyidie ne ahonim pa a ebinom agya mu na wagu asuo Ɛso gyidie no ho. Ɔse obiaa a wapo conscience no eh First Timothy chapter one verse nineteen no ɛkɔma ɛyi Avram paa. Ɔse na na yɛanya gyidie ne ahonim pa a ebinom agyaa mu na wagu asuo wagu asu gyidie no ho enti ɛnam sɛ ɔpoo conscience na ɔfaa common sense nti no ɔse ɔkasa tia asɛmpa no hmm Onyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ Nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ na wiase bɛn koraa ne ɛwɔ mi Rom, uh, Hebrews chapter 10 verse 22 no dɛn na ɔka Hebrews 10:22 ɔse Momma yɛmfa akoma, nɔkorɛ akoma, ne gyidie, gyidie a akyinnyeɛ nni mu koraa mmɛn sɛ nnipa a wɔapete wɔn akoma ho afiri ahonim bɔne ho, wrong conscience, bad conscience. Na sɛ wo kɔnhyɛns no yɛ adwuma a, ɛno na Onyankopɔn fa so kasa kyerɛ yɛn. Onyankopɔn fa yɛn ahonim no so na ɛkasa kyerɛ yɛn. Enti sɛ w'ahonim nyɛ adwuma a, ɛbɛyɛ nwonwa paa sɛ Onyankopɔn bɛtumi ne wakasa ama no ayɛ yie. Enti nea ayi nea Avram Ben Mosi ayɛ Ɛnyɛ nwanwa sɛ wokan Isaiah chapter thirty na verse twenty one, ɔse, Na w'aso nso bɛte w'akyiri asɛm bi sɛ, Yei ne kwan, na fa, momfa nifa, momfa benkum, monnante so. Sɛ worekɔ a, Onyankopɔn bɛkasa akyerɛ wo through your conscience, na wobɛte sɛ Onyankopɔn rekasa fa benkum anaa nifa, ɛno ne kwan no. But sɛ wo play upon common sense a, Wonte Nyankopɔn ase da. Common sense yɛ nipa ne nipa ntam asɛm. Ɛnyɛ nipa ne Nyankopɔn ntam asɛm. Wobɛyɛ dɛn ate aseɛ awie? Ma memfa reasons, nteaseɛ, na yɛnyɛ biribi ho adwuma kakra bere tiawaa bi mu. Ebia ɛbɛboa, ɛfiri sɛ nteaseɛ na nipa ne nipa de tena. Sɛ wofa ɛyɛ Genesis chapter 41 a, ma me mma wo example bɛyɛ mmienu bi. Genesis chapter 41.

Ɛkɔm a ɛbɛdi akyire no nti, worenhunu asase no so aduane bebree no bio, ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu bɛyɛ dendeenden. Na daeɛ no a ɛyɛ mmɔho mmienu no maa Farao maa Farao no aseɛ ne sɛ Onyankopɔn ahyɛ Onyankopɔn ahyɛ saa ade yi mu ampa, na Onyankopɔn rebɛyɛ no ntɛmntɛm. Sɛ wosoo dae baako a ohuu anantwie eh, nson a eh, nketenkete no eh, menemene akɛseɛ no ne eh, aduane a ɛbaeɛ a ashɔɔto no ne sɛ aduane bɛba mfie nson na kɔm bɛba mfie nson. Enti reason, common sense Common sense no no, momfa aduane no bi nsie, na sɛ kɔm ba a, yɛadi. Enti Joseph use apply common sense no. Wahu sɛ ɔtumi kora aduane bebree, na mmerɛ a kɔm baeɛ no, wɔn nya aduane dii, ɛtɔn bi maa ewiase afanaa nyinaa. Common sense no no. Common sense yɛ nipa ne nipa ntam asɛm. Mɛtumi akan texts bɛyɛ sɛ 40, common sense nko ara. Yɛnkɔ atenka ne akɔnɔ. Atenka ne akɔnɔ. Sɛ wofa ɛyɛ First Corinthians, First Corinthians chapter 13,

Mebɛyɛɛ panyin, magu mmofrasɛm no. Seesei nsuroyɛ aba kane deɛ ne nnɛ deɛ yi ntam. Ma yɛnkɔ Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 31. Ɔsɛ momma wɔnyi momma wɔnyi anoɔyɛ nyinaa ne bɔn ɛɛ eh, bobɔne ne abufuo ne anokorokoro ne abususɛm ne bɔne pɛ nyinaa mfiri mo mu, atenka bɔne no, ɔse ma yɛnyi mfiri mu. Colossians chapter 3 Colossians chapter 3 sɛ wohwɛ verse 8 eh, na Colossians chapter 3 verse 8 na afei mo deɛ monyi abufuo koko bɔne bɔne pɛ abususɛm ne eh, aniwusɛm nyinaa mfiri mo anum ngu Munnidi mo ho munnidi mo ho atorɔ nnkyerɛkyerɛ mo ho, munyi onipa dada no ne ne nneyɔɔ no ngu. Amen. Ma mentu amirika nkɔ eh, akɔnnɔ no ne atenka no ɛwɔ First eh, John chapter 2. First John chapter 2. Me kan vs 15, 17 Monnɔ, monnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Na sɛ obi dɔ wiase a, Agya no dɔ no nni ne mu. Na deɛ ɛwɔ wiase nyinaa yɛ honam akɔnnɔ, aniwa akɔnnɔ, asetena mu ahohoahoa. Ɛmfiri Agya no, na mmom ɛyɛ wiase. Na wiase ne n'akɔnnɔ retwam na deɛ a ɔyɛ adeɛ a Onyankopɔn pɛ no tena ase daa. Dɛn na ɛmaa Adam ne Eve fi ase? Sɛ wokɔ Genesis chapter 3 a, Genesis chapter 3 verse 6, na ɔbaa no hunu dua no sɛ ɛyɛ sɛ wɔdie, na ɛyɛ aniwa fɛ, aniwa akɔnnɔ, na dua no yɛ akɔnnɔ, asetena mu akɔnnɔ, na ɛbɛte ani, ahohoahoa, nneɛma mmiɛnsa yi, common sense, nneɛma mmiɛnsa yi, honam so adeɛ, honam so adeɛ, na ɔkɔtee bi dii a ɛde haw bae. Na me sɔmraese m'adeɛ no de aba awie no, mepɛ sɛ yɛkɔ Galatians na yɛhwɛ text baako bi a ho hia a ɛkyerɛ saa nneɛma yi mu. Woahunu sɛ Onyankopɔn ama yɛ adwene, na adwene no wɔ nkyɛmu num. Yɛwɔ akɔnnɔ na yɛwɔ atenka, wɔn yɛ mmɔfra, na yɛwɔ nteaseɛ ne ahonim, wɔn ne mpanyimfoɔ. na neɛ ɔyɛ nana wɔ wɔn mu a ɔte akyire na ɔtenetene nneɛma ne ɔpɛ will will power na sɛ obi ɛma n'akɔnnɔ ne n'atenka di ne nteaseɛ ne n'ahonim so a yɛse ɔyɛ honam muni Na obi a ne nteaseɛ ne n'ahonim di kan no, yɛse ɔyɛ honhom mu ni. Na ɛyɛ common sense family no afa ɛyɛ two powers no mu baako a ɛyɛ nteaseɛ no na wɔn agya ahonim no hɔ. Na me nua sɛ sɛbi o nan baako twa a na apɛ sɛ otu mirika a dɛn na ayɛ? Monim nea nti amanfoɔ bɔ gye ne so no? Sɛ obi nan baako twa na ɔtu amirika a, ayɛ a na nnipa nhunu obi a ne nan atwa a ɔretu mirika. Nti na obiara ani agye, na obiara nya tema ama no, na wɔhwɛ no, na wɔbɔ wɔn nsam ma no. Sɛ wo nan mmienu na atumi kɔ 100 meters te sɛ nea ɛyi ɛɛ ɛɛ nkurɔfoɔ ɛkɔ yi na ɔkɔ no eight point something koraa obi a ne nan baako ɔkɔ no twenty anaa ɔkɔ no two hours koraa yɛbɛbɔ yɛn nsɛm ama ɔno agya no hɔ ɛfiri sɛ ɛnyɛ normal ɛnyɛ normal nti yɛn nan mmienu a ɛma yɛyɛ higher powers no ɛyɛ conscience and reasons. Nea ɛyɛ kɛseɛ wom yɛ conscience, nea Nyankopɔn fa so kasa kyerɛ yɛn, na nea ɛsua wɔ ɛno no ne nteaseɛ. Na aberanteɛ no ayusu ne nteaseɛ de retwe nnipa di n'akyi kɛkɛ. Na ɛnam sɛ ɔde ne nan baako na ɛnante no nti, na ɔde di ammirika no ama ne ho ayɛ nnipa nwanwa nti nnipa atu di n'akyi. Wokɔ Galatians chapter five na verse nineteen, na honam nnwuma no da adi pefee, ɛne adwamammɔ, efi, ahohwie, ɛɛ, abosomsom, adutoɔ, ɔtan, akayɔ, ahoɔyaa, abufuo, aperepere, kunsumkunsum, mpaapaemu, nitan, nsaboro, agobɔne, ne deɛ a ɛtete saa. Yeinom ho na merebɔ mo kɔkɔ, sɛdeɛ mebɔɔ mo kɔkɔ kane no, sɛ wɔn a wɔyɔ yeinom, nneɛma wienom no nnya Nyankopɔn ahennie. Wei yɛ. akɔnnɔ ne nteaseɛ, sɛ ɛdi ɛɛyi ahonim ne ɛɛyi ɛɛ akɔnnɔ ne mepakyɛw akɔnnɔ ne atenka, sɛ ɛdi nteaseɛ ne ahonim so a, ɔbrɛ nie. Na obi a ɔka Ntseaseɛ ne ahonim bom no, Verse 22, Na Honhom aba ne ɔdɔ, anigyie, asomdwoeɛ, abodwokyɛreɛ, ayamyie, papayɛ, gyidie, ɔdwoɔ, anidahɔ, mmara bi a nni hɔ a ɛtia yeinom. Na wɔn a wɔyɛ Mɛsaia Yahshua deɛ no abɔ honam ne ne nhyɛsoɔ ne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Sɛ yɛte ase honhom mu a, Momma yɛnnante honhom mu nso. Ha na motɔ sin no, ɛfiri sɛ moapaw reasons, that is, nteaseɛ, na moagya conscience a ɛyɛ ahonim a Nyankopɔn fa so na ɔne yɛ kasa honhom no, moayi ato atwene. Enti mobɛyɛ dɛn anante honhom mu? Enti monam eh, moato mo ho din common sense family. One plus one yɛ two. Eh two times two yɛ four ɛyɛ common sense ɛno na modi ho dwuma but woba honhom mu a na Onyankopɔn abɛka akyerɛ wo sɛ yei nti na ɔbarima bɛgya n'agya ne ne na hɔ na ɔde ne ho akɔfam ne yere ho na wɔn baanu no ayɛ baako ɛno de ma common sense ɛnyɛ yie Wode ma reasons eh eh reasons a ɛnyɛ yie but wode ma conscience a na wakyerɛ wo sɛ Nyankopɔn mu no yɛyɛ baako. Na wɔn a wɔyɛ Yahshua ɔyɛ Mesia deɛ no abɔ honam ne nhyɛsoɔ akɔnnɔ mu. Sɛ yɛte ase honhom mu a, momma yɛnnante honhom mu nso. Momma yɛmpɛ anuonyam hunu nyiyi yɛn ho abufuo ntentan yɛn ho. Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro no ne asase no asɛm nie. Avram Ben Mosin, wo ne w'akyidifoɔ, mesrɛ mo, it's never too late. Ɛwom sɛ yɛwɔ teaseawuo bebree, Saul na ɔyɛ teaseawuo, Judas na ɔyɛ teaseawuo, yɛn ni koraa yɛwɔ examples mmienu. Mesrɛ wo ara. Bible no nso ka sɛ binom wɔ hɔ a wɔn nya nwui deɛ, nanso adom berɛ to atwa ama wɔn. Na yɛyɛ nnipa yɛnhunu, sɛ ɔdeɛ to atwa koraa a menhunu. na mmom me deɛ megu so srɛ sɛ san na fa common sense na afa yɛ yɛ reason no fa conscience ka ho na ɔde ka ho a wobɛte apam foforɔ no ase onyankopɔn nhyira wo nyɛ wo nko o ne wakyidifoɔ nyinaa moapo conscience and you are dealing with common sense no moahwera de kɛseɛ paa yɛ honhom mu deɛ Ɔsoro ntie mo na ɔnhyɛ mo den wɔ ne dɔba koro Yahshua a ɔyɛ Messiah din mu. Amen. Yɛbɛbɔ mpae na yɛde yɛde akɔ awieɛ. Yɛbɔ mpae na yɛde yɛn nkɔmmɔ yi akɔ awieɛ. Ehia paa sɛ yɛbɔ mpae na yɛde ɛɛ dwuma yi kɔ n'awieɛ. Me nuabaa, me nuabarima, mesrɛ wo, yɛka sɛ yɛrebɔ mpaeɛ a, ayɛ a mannyi wo ho mfiri mu, ɛfiri sɛ, momma yɛmmɔ mpaeɛ. Mpaeɛ deɛ, ɛkɔ yɛn nan anim. Agya a ɔwɔ soro, O ma yɛda wo ase ɛnnɛ, woama yɛate w'asɛm. Ɛyɛ sɛ me nuanom wɔ common sense, but wɔn nni conscience. Mesrɛ wo fa dom wɔn, na wɔn ate honhom mu nsɛm. Honam so deɛ na wɔn ka, one plus one yɛ two, wɔn nnim sɛ honhom mu one plus one yɛ one. Ti mesrɛ wo bue wɔn ani, na ma wɔn nhunu, na wɔn nya nkwa, na nipa a wɔn di amirika di akyire no, wɔn nhunu sɛ Ɛmfa wɔn nkɔsi baabiara. Ɛmfa wɔn nkɔsi baabiara. Wɔ baabi kɔ a, ka yɛbɛka ho asɛm. Ka yɛn nyinaa bɛkɔ akɔdi akyire, ɛfiri sɛ yɛn nyinaa pɛ nkwa. Nanso Abram bɛn Mose kwan a ɔnam so no, ɛde no kɔ wuom, na ɔde dɔm nso rekɔ wuom. Onyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ, na wamma nnipa ankɔdi wɔn akyi. Yɛnye ntom sɛ Onyankopɔn asɛm, Old and New Testament nyinaa yɛ valid. Ɛsom bo, ɛyɛ Onyankopɔn anom asɛm.